Әти-әнинең йөзенә кызыллык китерерлек әйбер эшләмәскә тырыштык һәрвакытта. Халык сине Исламия Махмутова дип кабул итә. Тәгәрмәч өстендә йөри торган күчмә театрны биналы иткән, әлбәттә, Исламия Махмутова. Исламия Махмутова театры дигән бер исеме бар иде. Сиңа хатын-кыз булып туарга кирәкмәгән, ирләр булып, крепки ирләр булып туарга кирәк иде. Исами апа, тагын бер җырлагыз әле шул кыр кызларын дип җырлаталар иде. Ләйсәнгә Әлбәттә, әти белән әни эләктеләр. Ләйсән алар белән гастрольләрдә дә йөрде. Мин әтисез, әнисез үстем дисәм, дөрес булыр. Чөнки мине әни сигез айда авылга кайтарып куйган да, мин биш яшькә кадәр дәү әниләр белән авылда үстем. Әни, аңа карамастан, ай саен мине сагынып инде кайта торган булган. Салкын көнме ул, яңгырлы көнме, гомумән, мине күрер өчен йөгереп кайта торган булган инде, кышкы буранлы көн булуына карамастан. Миңа, әлбәттә, әти-әниләр күбрәк эләкте. Мин аларны күбрәк күрдем. Мин алар белән гомумән гастрольләрдә дә җөрдек. Э, бөтен илләрне айкап, э, Узбекистаннарда да булдык. Э, ну, күрдек инде, күрдем. Миңа эләкте, Аллага шөкер. Безнең белән без үскән вакытта әтинең әнисе Сабира әби безнең белән яшәде инде. Ул шул октябрь айларында килеп, апрель баш ахырларында кайтып китә торган иде. Һәм безне әби гел өйрәтә килде. Балалар, әти, әниегезне бөтен Татарстан белә, шуңа күрә аларның йөзләренә кызыллык китерерлек эш эшләмәгез, зинһар өчен, дип гел менә шушы сүзне әйтә килде. Һәм ул Без үсеп җиткәч тә, әти-әнинең йөзенә кызыллык китерерлек әйбер эшләмәскә тырыштык һәрвакытта. Мин төпчек бала булгач, теге, болар бит шәхес, мин менә болай, алай дип уйлап йөремәдем. Чөнки анда вакыты да, теге туксанынчы еллар, анда полный үзгәреш, анда уйлап утырасыңмы инде, минем әни, әти, шәхес дип. Анда Лилия апа минем, дөрес булмаса, килә дә шалт иттереп. Нука, кызый, әйдә, үзеңне кара әле дип кенә әйтә иде. Шуңа күрә соңрак та теге мин әзрәк җилбәзәгрәк булганмындыр инде теге э, әти әниләргә ошатып уйнарга менә шулай матур иттереп үзеңне э, тотырга дип уйларга тоже вакыт юк иде Аннан соң теге әни гел әйтә иде, кызым, әйдә, күрсәтегез әле, нәрсә, ничек, нәрсә репетировать итәсез, ничек уйныйсыз? Әйтәм, әни, бездә борчылма, әйтәм, мин чыгам да уйнаячакмын, дип инде. Менә гел шулай барды инде безнең. Хәлимә кызын озата барган кем? Син инде ишеткәч үлә яздым. Моңка термин. Башта борыныңны сөрт, аннан соң кызлар артыннан йөресең ди. Исламия апаның аның Үзенә генә хас булган бик әйбәт сыйфатлары бар иде. Мин аны, гомумән, Исламия апаны көрәшче итеп күз алдыма күтәрәм. Менә бит тормыш үзе көрәш. Кеше әгәр дә шушы тормышта көрәшә икән, Нәрсәдер булдырала. Әкрәшме икән, юкка чыга. Ул бер вакытта да агымга ярып бара торган кеше булмады. Ә ул киресенчә кирәк чагында агымга каршы бара торган кеше иде. Менә мин шуның берсен әйтеп китәсем килә. Асыл сыйфатының менә бу бина, бу Галиәскар Камал театрыннан калган тарихта иң зур, иң кыйммәтле биналарның берсе. Шул бушаганнан соң бу бина турында бик күп фикерләр йөрттеләр. Бу бина кемгә калыр дигән сораулар булды. Әлбәттә, бик күп язучылар монда, артистларның фикерләре бар иде. Бу күчмә театрга калырга тиеш. Чөнки күчмә театрның тарихы бар. Тарихлы театр, ул сугыш вакытында бик зур хезмәт күрсәткән театр. Шул вакытта Әлбәттә, апалар ышандылар. Исламия апа минем белән киңәшә иде, менә Рузия шулай, шулай ярый. Бер вакытны Исламия апа ишетә, театрны кемгәдер бирәләр. И шушыннан соң бер дә аптырап калмый, бер кемгә керми, бер кемгә хәбәр итми, иртә белән тора да бер төркем ир-егетләрне үзе артыннан ияртеп Мәскәүгә алып китә. Ә бит, җәмәгать, Мәскәү, Мәскәү бит ул, Мәскәүдә сине кем белә? Син кемгә кирәк сиңа Мәскәүдә? Ә алар кемне белә? Менә алар ничек тапканнар, менә ул кешеләрне ничек тапканнар, кайсы бүлмәләргә кергән, ул Ислами апа кайткач, әлбәттә, очынып-очынып сөйләде. Аның шатланганы, әлбәттә, Ислами апаларның бәхетләренә каршы театрны аңлаган, сәнгатьле аңлаган кешеләр туры килгән. Менә шушылар аларга ярдәм итте. Ул китә, кайтмас Кадип китә, соң килде мәхәббәт ник китә. Күчмә театр вакытында Илдар ага Юзеевның Кыр казлары артыннан әсәре Равил Рәхимович Томашев куелышында Премьера көнне үк бик зур уңыш белән башланып китте һәм дистә еллар дәвамында ул репертуардан төшмичә халыкның иң яраткан спектакленә, Тинчурин театрының визит карточкасына әйләнгән спектакль.

Ясминә образы иде. Әнигә бу рольне Тумашев биргән вакытта әнигә бары тик 35 яшь кенә булган, ә ул 55 яшьлек хатынны уйнарга тиеш булган инде. Һәм әни сөйләве буенча, әле мин ди Равил абыйга бик каты үпкәләп тә йөрдем. Равил абый, миңа бит әле 35 кенә, сез миңа 55 яшьлек хатынны уйнарга кушасыз, дигәч инде, Исламия, менә күрерсең әле, менә бу образың иң көчле образларның берсе булачак, диеп. Һәм, чыннан да, кая барса да, ничәмә башка образлар уйнаса да, әнине бары, бары бер Ясминә итеп беләләр.

Анда аның э, кыр козлар ортыннан дигән э, җыры бар, шуны җырлыйдыр. Менә төрле шәһәрләрдә булдык. Авылларда йөрдек. Спектакль беткәннән соң сәхнәне э, бердән ябарга кирәк, яптырмыйлар. Тамашачы тора да берсе, кыюрагы. Исәме апа, Тагын бер җырлагыз әле шул кыр казларын дип җырлаталар иде. Бер-ике мәртәбә. Ол, даже олай гына да түгел. Инде башка спектакль белән йөри башлыйбыз. Кыр казлардан тыш. Хулларда. Э, менә онтылмас бәет белән йөрдек инде. Анда да ул җырлыйдыр иде. Ләкин тагын шуны әйтәм, спектакль бетә.

Мин үз өстемә андый вазыйфа алмас идем, чөнки әнинең ул Дөрес әйтмисең. Син беләсең мени, күпме кеше миңа әйтә, нишләп хаман куймыйсыз? Нишләп бөтен кешеләр бит инде бары ремик формасында нитә. Менә хәзер тем более яшьләр, хәзерге халык бүтәнчә фикерли инде. Юк, фикерләү генә түгел, алар көтәләр барса да. Нишләп сез аны куймыйсыз? Нишләп куймыйсыз? Аны син э, хаман теге э, минем эштә шундый зур вазифа, мин алай алай уйларга тиеш түгел син, чөнки халык сине Исламия Махмутова дип кабул итә театрда. Шуңа күрә итәсеңме син, кабул итә, итмисеңме син, аны уйнарга тиеш. Юк, мин болай дип аңлатыйм әле. Э, бар Спектакле, менә кайбер спектакльләрне әйтәләр, менә бу рольгә башка артист кергән икән дип әйтәләр, әйме? Әмма ләкин да незаменимых нет, но есть неповторимые, ансын урысча әйтәм. Конкретно әйтәм, чөнки мин аның татарчасын ничек әйтергә икәнен белмим. Шуңа күрә бар шундый спектакльләр, аларны лучше не реанимировать. Чөнки Кыр казлары ул именно Исламия Махмутова уйнаган роль, Ясминә ролен һәм аны менә шулай булып калырга тиеш ул, икона формасында. Менә мин синең белән килешмим. Кыр казларында ул менә чалымнарны чыгара торган кеше син генә. Синең менә ул энергияң белән, ул моңлануларың белән син генә бирә аласың. Исламия белән эшләү кызык ия. Оптимист ул. Ул бер вакытта да, менә нинди генә ни булса да, без шәпченгән булабыз. Ә ул ирләрчә. Мен әйтәм сиңа хатын кыз булып туарга кирәкмәгән, ирләр булып крепкий ирләр булып туарга кирәк иде. Э, рәхәт ю, аның белән юлга чыктың да гастрольдә йөргән вакытта да Сөйләп бетерә торган түгел. Ул бер вакытта төшенкелеккә бирелмәде. Мин бит инде авыл баласы. Табигать кочагында үскәнгә, авылның моңын, сандугачлар сайравын, кошларның сайравын ишетеп үскән бала.

Ләкин ул Мәхмүтовлар театры, Исламия Мәхмүтова театры дигән бер исеме бар иде. Гарифулла, мин сиңа бик шатлыклы хәбәр алып килдем. Илнарның малае туды бит. Илнарның малае бар. Авылыбызда тагы бер кеше артты, Аллага шөкер. Безгә Алмашкай, Алмашка инде, алмашка. Исән-сау, тигезлек белән үстерсеннәр. Тигезлек белән. Әни безнең әйдәп баручы кыр кәҗәсе шикелле. Гомумән, молодец хатын. Чыннан да менә нәрсәгә алынса, шушы әйберне